Assalamualaikum acil handak betakun amang rusi kenapa pian wahini ampih balapan kada umpat balapan lagi kah. Eee pokoknya ulun nih kada kawa lagi cil ai soalnya lah batis karam, burit kasusuban, habis bengginii tukang semalam tu kan begegawi di rumah menajak tihang, eee semalam tu aku handak jua nukar motor hanyar nih kan makanya aku besiap duit dulu sagan menyelamatnya kalo insya allah wadah kiping aja aku lah. Wan anu bubur kacang kaya biasanya. Ulun ni parak jua ni jus satu sudah naik jus jadi kami harus beulah wadai senyelamatnya kaitu nah. Aku ni sudah jus anam dah mengaji, lumayan pang sudah lah membanggakan urang tuha biar kaini kaini cil ai aku ni rancak jua ngaji. Maklum cil ulun kan anak soleh cil. Nah kabila menyelamatnya acil han umpat jua menyelamat wadah pian ni kena. Alhamdulillah Cil ai, insya Allah malam Jumat ini jua pang ulun ni handak banyalamat, soalnya lah ulun ni rencananya handak meundang bebuhan hapsian situ nah, bebuhan pesantren kalo insya Allah haja pang lah, tapi soalnya ngalih banar pang selama lockdown ni aku kada tapi baduit, balapan ampih, Apalagi kan minggu ini nih burit kasusuban, jadi kada kawa jua aku umpat balapan, makanya aku diuluti lawan kakawalanku nih kanapa kada kada kawa balapan lagi, mun manaiki sepeda ja ngalih, ngalih ai lah kasusuban nih alahan dari pada bisul pulang rasanya nih liwar burit sakitnya. Apalagi lapak ulun wahini karas kaya batu kaya itu sudah kapasnya hampir habis dah kalo kelawasan jua kada dirawat motorku nih kan. Nah aku dulu bisi motor JRD aja pang kalo balapan di handil baru nih, pakai JRD aja ku modif sedikit knalpotnya aja yang nyaring, lajunya kada pang, biar indikatornya tulisannya apa kah disitu, kilometernya dua ratus tetap ai larinya lapan puluh paling laju, ngalih ai pang motor tuha sudah lah, apalagi motorku yang produk pertama tu nah jet collect uma bahari tu balapan sampai. Tacaput-caput pale rewelnya pantai ragatan. Eh maksud ulun rantai pagatan. Iya kalo oli tumpahan, ban bocor tarus, aur bocor ha tarus. Eeh orang bengkel aja munyak lawan aku. Soalnya lah aku ni bisa ti seminggu tiga kali ke bengkel ni kan. Uma, kasiannya acil mandangar pina kasian kene, kena e acil mangginii manggangannya lah. Nah itu yang maksud ulun cil tadi, ulun ni handak jua minta gini awan pian soalnya lah manyalamat ni kada kawa jua kadada banyak ibu ibu kalo acil acil pangganganan kaya pian ni kan sudah rancak dah terkenal di kampung ni kan acil acil yang harat manggangan ni kukumpuli kena jadi satu kan Biar tanyaman kaytu nah gawiannya kaytu nah mangginii mama ulun. Tapi tenang aja cile, ulun pasti mambari'i pang lah. Ulun ni kada tegaan jua cile melihat orang-orang manggangan tu kada diupahi kalo orang sudah tradisi kampung ulun kaya ini kan. Tenang aja cile, soalnya ulun ni ada pulang upah banaik nior. Orang ngupas nior kalo wahini rame pang musim ini kalo orang ampih pang anu babalapan jadi

Bila sungai rigat tu bahaya jua marusak kabun jua makanya kami ni umpat jua baurunan ko lah sagan mambaiki sungai ni nah. Tapi kalo ulun kada tapi kawa umpat baurunan soalnya ulun kada tapi baduit jadi ulun ni mangginii yang baiki pintunya aja Soalnya lah supan jua aku kada membaiki pintu tapi kada beurunan tu parah. Nah bujur tu acil ada memang mendengar beurunan ja supaya nior ni bagus lagi kalo pintunya ni aur pintunya aja pang rusak tiap tahun perasaanku dah berapa kali dah acil melihat urang gotong royong baiki lawang tu kalo ngalih banar soalnya lah. Humm kaya ni cil memang bujur pang kaya tu cil lah soalnya lah banyu masin pang dihantamnya tarus kalo ke lawang tu soalnya lah banyu masin ni apa aji kam lakas merusak memang apalagi Ulin besi kah apa, soalnya lah bahan dari sungai ni kita bingung jua apa yang bagus selain ulin lah, soalnya kalo pakai baja urang pulang menyuntan rancak dah baja-baja hilangan kalo ulin-ulin apalagi hilangan pintu ni untung aja lah parak jalan tapi sayangnya lah rancak rubuh jua pang kan ngarannya abrasi dari laut tu kan. takikih-kikih itu nah di pinggir ya kan rubuh ti anunya pintunya rusak pokoknya ngalih pang cih lah kalau kalau kita bekisah masalah pintu ni kan soalnya benda begerak tiap hari terendam dalam banyu ibaratkan mun manusia tu lakas jabuk.